Is-sena li għaddiet lil Leanne rajnieha fil-produzzjoni ta' Teatru Malta tant imfaħħra, Il-Fidwa tal-Bdiewa. Fil-fatt din il-produzzjoni kienet kitba ta' Ninu Cremona. Leanne ilha xhur taħdem fuq produzzjoni li intom it-telespettaturi ta' one minn hawn u ftit ta' xhur oħra ser tkunu tistgħu tgawdu. Illejla ħa nisimgħu d-dettalji kollha mingħand Leanne. Prime Time jibda issa.

Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum is-16 ta' Mejju, illum talaq 57 sena l-kantanta Amerikana Janet Jackson. X'sar minnha Janet Jackson? U għal dawk li qed jistaqsu l-istess domanda bħali, jiena għamilt naqra riċerka fuqha u sibt li bħalissa Janet Jackson għaddejja b'world tour. Fil-fatt bħalissa għandha numru ta' wirjiet fl-Amerika, ilbieraħ kienet qiegħda Pennsylvania, illum għamlet xejn għax ovvjament għandha l-birthday imma issa jumejn oħra għandha show ieħor jekk mhux sejjer żball f'California. Jiġifieri jekk intom fans ta' Janet Jackson minn hawn ftit oħra tkun qiegħda fl-Ewropa u tistgħu taqtgħu t-tickets biex tmorru tarawha live in Concert. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla, attriċi li fil-bidu tal-karriera tagħha, kull darba li kienet terbaħ premju teatrali, titlu teatrali, kienet tisħet is-siegħa u l-mument. Nilqa' miegħi lill-attriċi Leanne. Hello, kif int? Hello!
Kollha sew?
All right u int? All right, ah.
Grazzi tal-li ċettajt l-istadina. Grazzi li. Tista takkomoda ruħek, jina ħammur f'posti. Isma, allora Janet Jackson ta' zmin, ek tiġi? Janet Tiġi ta' qabli. Ta' qabli tiġi Janet. Ta' qabel il-ġenerazzjoni tiegħek. Iva.
Fis-sens trabbejna naraw għat-tisfen u tkanta u hekk. Kienet diġà mfarfra sew. Kienet imfarfra mhux ħażin. Mhux ħafna ta' naħseb imma insomma, aħjar ngħid hekk. Leanne, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Diġà għandek. Biex inkun onest miegħek diġà għandi u diġà ċċekkjajt ċertu affarijiet jiena li għandi nqa' battuti lesti l-għattini dettalji. Isem u kunjom. Dik naf li ktibthom tiegħi.

Eħe. Illum kont se naqbad naqa' miegħek għax għalaqt 43. Għadni ma laq.
Ija, eħe laqtu. Ija, suppost se tgħidli happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy belated.
Thank you. Fejn inti mwilda li hemm?
Twilet il-Gżira. Residenti?
Residenti Birżebbuġa. Birżebbuġa.
Professjoni? Professjoni? Teatru.
Teatru style!
Teatru li Ann, meta niltaqa' miegħek qatt ma qatt ma nista' ninsa r-rakkont li kont għedtli li kont tmur għal-lezzjonijiet tat-teatru bil-moħbi tad-dar. Oh God, iva, iva, dak iż-żmien kien daqsxejn ta' diżunur. U kull darba li terbaħ premju, meta kien ikollkom xi prize day eċċetera, fejn kont taħbihom? Ehm, ġo ġo postijiet remoti, per eżempju għand xi ħadd, jew ikolli jkolli xi post fil-gwardarobba imma jkun daqsxejn fid-dlam hekk. Diffiċli biex tidħol ġo fih u jkun qiegħed hemm ġew imrekken ġo xi liżar. U mbagħad kif kienu ndunaw li bdejt teatru, kif bdejt tagħmel is-serje televiżivi?
Le, mbagħad tipo peress li qegħdin sew kien fuq it-television, qisni ma tantx stajt naħbiha aktar għax I was pretty much exposed. Ftit. Hemmhekk kelli, hemmhekk bas tipo waqfet il. Kellek tgħidilhom li isma' inti kont ilek tistudja. Mhux għedtilhom, le, le, just. Ħallejtha tiġri, ħallejtha, ħallejthom jarawh il-programm u ħallejt il-bomba qisha tisplodi waħedha. Ara x'ħin bdew iqallbu l-istazzjonijiet u rawk fuq it-television. Tipo, eħe. Min jaf kif baqgħu bla kliem x'ħin rawk. Le, ommi jiġifieri qaltli mhix ħa tarani fuq it-television iktar u l-papà. Kien għoġbu hekk, speċi kien jidħaq ħafna meta kien jarah. Eventwalment għażilt li tkompli l-istudji tiegħek u mort l-Ingilterra. Meta mort l-Ingilterra inti, Lee? Fit-2007.
U kemm kont domt hemm? Għamilt qisu xi ten years hekk. Timmissjaha Londra, Lee? Nimmissja, taf x'nimmissja? Meta jkolli bżonn ġurnata ma nkellem ħadd u noħroġ nara l-arti u nesperjenza ċertu affarijiet mingħajr ma nkellem persuna ġurnata sħiħa. Dik nimmissja. Inti meta kont qiegħda l-Ingilterra bħala parti mill-istudju tiegħek kellek tagħmel karattru ta' Joan of Arc. Qabel.
Qabel.
Żgur, eħe, eħe.
Iva. U kellek xagħrek vera twil u għal dak il-karattru għażilt li tittrasforma ruħek. Iva, iva, għax għax konna adottajna metodu jissejjaħ method acting. U fil-method acting inti trid pretty much tibda tesperjenza ukoll fil-ħajja personali dak li jkun għaddej il-karattru on stage. Allura per eżempju x-xagħar twil ma kienx jagħmel sens, il-play kienet fiżika ħafna, grazzi tal-kafè, u bilfors kellha ssir dik it-trasformazzjoni biex ikun biex ikun jagħmel sens imbagħad il-proġett teatrali. Però biex ħadt dik id-deċiżjoni, għalkemm kien f'qafas ta' proġett? Kienet deċiżjoni diffiċli jew għax. Iċ-ċajta kinitx diffiċli? Jien qatt ma kont tajt xagħri qabel. Jiena ħajti kollha dejjem xagħri mal-art. Dik kienet l-ewwel darba li qtajt xagħri. U mhux qtajtu għax xagħartu. Inti stess?
Le mhux jiena, jiena qatt hekk. Almenu.
B'għajnejk magħluqa. Hekk, literalment. Qtajtu fi tnejn. Ġew żewġ stages biex ma nħux qatgħa. Wieħed kien naqa' qisu sraw u mbagħad l-ieħor kien In-number two jiġi two jew one? Inti trid tgħidli. X'jiġi? Dak x'inhu zero? Zero jgħidu meta jkun laħam. Dak x'inhu one?
Da bla bla clipper ikun, bil-magna biss. Mela naħseb qis kelli iktar minn hekk. Sudaw. Mela forsi tiegħek kien two tiegħi one. Eħe eħe xi ħaġa hekk eħe. Eħe.
The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads.
Leanne, is-sena li għaddiet waħda mill-produzzjonijiet l-iktar imfaħħra kienet il-produzzjoni ta' Teatru Malta, Il-Fidwa tal-Bdiewa. oriġinarjament miktuba minn Ninu Cremona, korrezzjoni żgħira għall-introduzzjoni li għamilt, adattata għall-produzzjoni tagħkom, adattament ħieles, ta' Claire Azzopardi. Hekk hu.
Inti kont il-qassis, is-saċerdot, le kont inti? Jiena kelli, wieħed mill-karattri kien dan is-saċerdot, Dun Sidor. Imma fil-proċess ta' devised, f'dal-każ fil-fidwa tal-bdiewa, l-ensemble, li jkun grupp ta' atturi li qed joħloq l-istorja u qed joħloq u qed imexxi n-narrattiva, Irridu kull darba jkollna dan il-main character li fil-każ tiegħi kien Dun Sidor u mbagħad immorru ġo karattri oħrajn biex l-istorja nkunu nistgħu ngħinuha tkompli għaddejja. Għal produzzjoni hekk għandek bżonn ħafna iktar enerġija minn produzzjoni tradizzjonali. Imma dik qisha f'kull performance ikollok bżonn ta' dik l-enerġija. Għax trid toqgħod inkollu hemm. Iva, iva, ma dik għadha daqsxejn standard. Il-biljetti għal dik il-produzzjoni litteralment inħatfu. Mill-ewwel inħatfu, iva. U il-post fejn kienet kull min ġie qal qisu ħolma kien. Kienet tal-Magics.
Għax ma kienx ġo teatru. Le, le, kien l-uffiċċju tal-Birdlife. U mbagħad ġie mikri lil Teatru Malta biex aħna naħdmu ġo fih għal xi xahar naħseb, għamilna xi xahar ġo fih hemmhekk. Għax imbagħad għamilna xi workshops ukoll. U u tellajna wkoll il-play hemmhekk u l-post le ma jinagħrafx. Jiġifieri kull min ġie jara l-performance, Qishom esperjenzaw ħolma maġika. U fir-realtà t-teatru dak li hu, li tmur u apparti ovvjament milli tieħu gost issegwi l-istorja, toħroġ minn hemmhekk li tkun ħadt esperjenza u xi ħaġa differenti. Eżatt, u li tmur ġo vjaġġ. Issa hawn min joħroġ trasformat, hawn min joħroġ jistaqsi, imma s-sabiħ, is-sabiħ huwa l-vjaġġ, li inti insejt ħajtek u ħallejt lilna neħduk, Ġo di l-esperjenza li aħna nkunu qegħdin ngħixu wkoll mal-udjenzi. Leanne, meta ssifer, jekk mhux issifer apposta, dejjem tmur teatru?
Bilfors, u naħseb fis-safar dejjem kien theatre based. Iktar mort teatru iktar milli holidays, għax imbagħad holiday qisek xi toqgħod. L-aħħar li kont Praga, Iva, iva. Mort it-teatru Praga wkoll? Bilfors, hu.
U t-teatru bl-Ingliż jagħmluh hemmhekk? Le, le, il-teatru bil-lingwa tagħhom u mbagħad ikollok is-subtitles fil-ġenb. Subtitles fit-teatru kif jaħdmu? Basically inti qisek qed tara film, imma flok toqgħod kull darba toqgħod titfa' għajnejk hawn isfel biex taqra, titfa' għajnejk mal-ġenb għax jekk tagħmilha fin-nofs wisq prominenti għat-teatru. Allura l-aħjar tkun fil-ġenb. Jiena togħġobni u ma togħġobnix. Jiġifieri jekk qed intella' xi ħaġa jiena ma tantx togħġobni ħafna. Imma meta nesperjenza teatru b'lingwa oħra u l-performance tkun boring ħafna, imnalla jkun hemm il-kliem. Għax diġà diffiċli li ma qed nifhem xejn. U mbagħad bil-kliem tkun qed tgħinni insegwi daqsxejn in-narrattiva. X'tgħidilna fuq it-teatru ta' Prague hekk fuq l-istil tagħhom? Mhux l-istil tiegħi, le le le le le. Jiena napprezza ħafna teatri differenti, anzi nħobb nara teatru li ma jogħġobnix, biex jiena nkun naf għalfejn u nifhem x'inhu x'jien inħoss bħala udjenza. U dawna jadottaw dan l-istil fejn ħafna drabi meta jitkellmu ma jħarsux lejn xulxin. Allura għandek storja sħiħa b'dawn l-atturi kollha jħarsu barra lejn in-nies u diġà l-play tkun pedantika ħafna. it-tekst mhux qed tifhmu, huma l-emozzjonijiet ma joħorġuhomx bħalna, jiġifieri huma kollox iżommu ħafna emozzjonijiet suppressed, u mbagħad ħalli jkollhom mument fejn jisplodu, imma minimu ħafna, aħna aħna ninfaqgħu on stage, daw the way kif jinfaqgħu huwa ħafna iktar qisu qis iktar implosive, eħe. Iktar ġewwieni, mhux daqshekk hemm barra. Leanne, ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami. Kif niġu lura, ħa nitkellmu ftit fuq proġett li ilek taħdem ħafna fuqu, però minn hawn u ftit ieħor intom it-telespettaturi ta' one ħa tkunu tistgħu tgawduh. Ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami u nitkellmu fuq id-dettall wara.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Aleve Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa tnax-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Aleve Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

Smajtuha l-aħbar il-kbira? Orienta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa Ta' Qali jrid jinbiegħ f'qasir żmien. L-ikbar sale li qatt għamlu l-Orienta qed ikkompli, fil-ħwienet ta' Ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Għamara, ornamenti u rigali bla qies ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasal wasla sal-Orienta illum! Miftuħin il-ġurnata kollha Ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Orienta.

Nilqakom lura għal Prime Time illejla qiegħed fil-kumpnejja tajba ta' Leanne, nattriċi, pratikament bdejna nitkellmu fuq il-bidu tal-kerriera tagħha kif kienet tmur tistudja r-reċtar bil-moħbi tal-familja mbagħad skoprewha meta dehret l-ewwel fl-ewwel serje televiżiva tagħha. Però ma' Leanne ħa nitkellmu fuq proġett interessanti li ilek taħdem ħafna fuqu. Kemm ilek taħdem fuqu? Ilna daqsxejn, ilna ilna mill-Covid meta konna qed ninsabtu rasna mal-ħitan. Dan il-proġett it-telespettaturi ta' one dalwaqt ħa jkunu jistgħu jsegwuh. Dis-sena. Però mhuwiex serje tradizzjonali. Lanqas xejn! Le!
Kif tiddeskriviehu li? Għidli naqra, mingħajr ma tgħid ħafna imma ħalli nagħlaq bil-kurżità. Mela ħa ngħidlek x'ġara.
Dak konna waqt il-Covid u ma konniex aħna nafu x'ħa nagħmlu bina nfusna. L-options kienu jew insabtu rasna mal-ħajt, jew nbiddlu l-karriera jew inkella noħolqu. U jiena u Jacob piċċinin u ddeċidejna li nsabtu rasna ma' xulxin u ħloqna dil-familja katastrofija. Peress li ma stajniex indaħħlu l-udjenza fit-teatru, bdejna ngħidu kif nistgħu naħdmu fit-teatru mingħajr ma ndaħħlu n-nies u ħloqna dal-kunċett ta' theatre meets film, diġà jeżisti ta' x'imma tiggugilejtu naqra, imma if fit-theatre meets film inti qed tuża theatrics tat-teatru però it's filmed from a cinematographic point of view. Allura l-udjenza qisha poġġiet bilqgħetha fit-teatru u tara s-siparju u mbagħad x'inhi jiftaħ is-separju, you zoom in, you go close up u d-dimensjoni tinbidel. Il-props deħlin u ħierġin, kollox huwa aktar dinamiku. Jien wasalli għal widnejja, ma nafx jekk hux vera jew le. Li di hemm familja. U dil-familja apparentement tgħaddi minn kull tip ta' sitwazzjoni. Eżatt.
Il-familja katastrofija hija familja li ħa narawha tesperjenza katastrofija li Malta għexna fiha, bħan-nawfraġju ta' San Pawl, l-Assedju l-Kbir, in-Neolitiċi. U dejjem jirnexxilhom joħorġu minnha. Issa inti trid taraha biex tkun taf. Isma' lil Lil qaluli wkoll li anke waqt il-ġbid ta' din is-serje kien hemm naqra katastrofi jidhru. Naqra kien hemm, naqra kien hemm. F'ħin minnhom qegħdin niffilmjaw u barra nisma' l-ġiger. U ħriġt niġri 'l barra u għedtilhom hawn tidu tieqfu qegħdin niffilmjaw kull mal-għaxar sigħat. U daw aqqas kien hemm Malti. What, what, what, what, qed nirdu, stop, you, here, me, film, we have to stop. No, how, how long, you? One, one what, hour, okay, one hour, I come back if you don't stop. Bl-arloċ inti tistennihom jieqfu l-estew mela, man bad. Tal-qija hija, fis-sens kellhom jistennew għax kellhom il-estu għax Ma kellniex ħin. Li hemm ħafna enerġija, ħafna xogħol, però żgur li din il-prodozzjoni ħa tkun waħda mill-produzzjonijiet favoriti tat-telespettaturi ta' one tal-istaġun li ġej. Iva, iva. Aħna ħerqana ħafna biex narawha. Anki aħna.
Anna, ftit regalizzar biex ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, Leanne. Grazzi lilek. Napprezza ħafna li sibt il-ħin. Grazzi għal Koljox għalik, għandna selezzjoni sabiħa ta' Koljox Products. Jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser toħroġ dik it-togħma perfetta. B'kull grazzja għal Nemnem, ħa nibagħtuk minn hawnhekk b'naqra artiġġanat. Naf li inti tapprezzah. Kull darba li tixgħel din ix-xemgħa ħa tiftakar fina ta' Prime Time kif ukoll ħa tiftakar f'Nemnem. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi lilek.
Thank you. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Qabel ma nħallikom infakkarkom li ta' kull ġimgħa għandna kompetizzjoni li qiegħda tiġi mwassla lilna grazzi għall-GWAM. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni Faċli ħafna, kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, tirrispondu domanda sempliċi ħafna li qegħdin intellgħu ta' kull ġimgħa u jekk tirrispondu tajjeb, grazzi għall-gwam, tistgħu tkunu intom ir-rebbieħa. Rigal li bħal daż-żmien tas-sena żgur ser issibuh utli u żgur ser tużawh. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada u sadanittant nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb. Ciao! F'Prime Time.

Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing. Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.